Bo, mi nomber ta Jordan Martes. Mi tambe ta un dje ganadonan di Arte di Palabra. Mi tabata den e kategoria di klas tres i seis, Poesia Original. E eksperensia tabata un eksperensia hopi dushi. Bo ta konosé bo mes kada aña di nobo. Ami tin kuater aña den esaki kaba. kuater aña siguí. Anto ya, mi ke enkurashá hóbennan pa pusha pusha pa bo talento. Kada un talento ku bo tin, bin demostrá esaki na arte di palabra. Bo tin abilidat di skibi, bin demostrá esaki. Abilidat di poesia, abilidat di kuenta, kon ke sea. E por ta haiku tambe. Nan a abri un evento tambe wak di rèp. Dus, esaki, bin demostrá bo talento. Mi mes ta un ku arte di palabra a abri hopi porta pa mi. Hural den exterior, un di nan ta Carrie Festa cu tabata na Trinidad en Tobago. Anto ya e tabata un experiencia hopi dushi. Como ganador di Arte di Palabra, anke cu pueblo di Curaçao completo no por ta presente na e evento final, abc, mi ke invita bo pa bo subi Facebook di Arte di Palabra y apoya nos hobennan. Nos ta djesdos, anto Nos ta bai hasi nos máximo esfuerso pa nos bin ku e título abou. Noshon eterno di e diferensia entre bon i malu. Un bista den silensio aserkando rabia, frustrashon engañoso, mará na ansiedat, kaminda mente ta pensa i boka ta sigui formulá. ku rashi diseñá den un bachi pretu lombrá. Un simiña úniko pegá ku tiki tiki ta pèrdè su balor. Ofensa riba mi inosensia ta pa kiko? Chispa satisfakshon propio? Describí perfeccion den solamente un palabra bunita. Ami no comprende mi robes. Pa soporta abo tambe. Minti no di profilá. Sin embargo, hende sa ta ken mi ta. Característicanan único, sin definición concreto di madurez. Fiesta di mascarada mi dilanti pa fungui como camuflaje tel a gabo t'ey nan. Sintonisa nos dia binti ocho di juli Facebook Arte di Palabra Corsou. Chau chau. Mi nomber ta Sonia Velans en esaki ta mi dos aña participando na Arte di Palabra Corsou. Mi prome aña lamentablemente mi no bay final pero di dos aña aki si mi a bay anto tabata un experencia hopi dushi. Klaramente e tabata nervioso e promé bia, pero di dos bia k'e aña akí mi a paséle mas mihó, mi a mira mas sigur di mi mes. Mi ta invitá pa tur e muchanan ku ta interesá den skibimentu di kuenta, poema òf poesia, òf tambe rap, por partisipá, bin partisipá ku nos otro aña ku Dios ke. am narti palabra. Ene den kategoria di klas uno i dos mi ama mi a hasi mi kuenta original anto mi kuenta yama Bin sera konosí ku mi. Bin sera konosí ku mi, ami mi nòmber ta Kira Roberto i bo por bisa ku mi tabata un mucha hopi alegre, semper kontentu i ku un smai riba mi kara. Pero mi a bin realisá ku dia pa dia esaki tabata alehá aun mas for di mi. Pero, pan bek pasa di con. Bo ta mira mi aki, mucha pretu, chikititu, curvaditu, pero nunca gusta, semper tenta. Paso, kisas mi ta tin e mijo kets bisti, of mi cabey no tabata na e mijo manera peña, of bo ña, mi tas semper tabata kibra y bo por a magina bo cu mi tabata centro di atencion, ya cu mi no ta tin masha moda y mi mayornan Ash, ku tur e moda ku nan no tin, tòg a disidí pone e miuskol bon pida prestigiá. Si bo ke skucha mas, wak nos dia bintiocho di yuli den nos live di riba Facebook Arti Palabra. Un kordial saludo. Mi nòmber ta Derrickson Ellensburg i mi ta ganadó di Arte di Palabra binti binti un Kuenta Original Klas Tres te ku Seis. Esaki no ta mi promé aña ku mi ta partisipá den Arte di Palabra, sino mi di sinku aña. kuminsando for di dos mil diesshete te ku awor, di kual mi a logra kuater ganá i un segundo lugar. Awor, aki nan mi ta pará awor aki pa deitá boso un parti di mi kuenta ku lo mi presentá kuné den e final di ABC na Arte di Palabra dia binti ocho di julio próksimo. Disfrutá di dje! Fransel i Luti, dos bisiña ya pa mas ku dies aña kaba, tabata sintá bou di un palu na Un tianchi nèt na Frensel su kas. Frensel ta un eks polis ku na kita for di trabou tres aña pasá. Kemèn awoki ta lora e ta lora man ku limpiamentu di kura. Riba di e partikular aki Frensel no kier a traha, pues el a da Luti un gritu pa nan bai dal dos beter. Ki tin mi bròder, maske ta asina kis por mira otro, masha di ami sinta bou di palu sin nada di hasi. Asina Frensel a kuminsá papia ku Luti, mientrastanta Kein ta stoma ku Zulia. Un dama pertinent a krusa kai anan dilanti na telefòn, ta bati un bon blik. Bo ke sa kiko a pasa ku e dama pertinent aki? Wak pa bo no pèrdè arte di palabra dia binti e ocho awor di yuli na Aruba i bo por sigui e riba e Facebook page di Arte di Palabra Aruba